Merħba, merħba għal din l-aħħar attivita' Merlin tul dan il-Festival tal-Ktieb żgur differenti u uniku fil-format tiegħu. U se nspiċċaw bil-kbir illum. Se nspiċċaw bil-kbir għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għax ċert li ġa smajtu għax kulħadd sema bih eh, fi ftit ġimgħat spara sal-quċċata tal-klassifika tal-bejħ u Malta eh, fil-kodba tat-tfal u mhux tal-tfal, naf li hawn ħafna mhux tfal, eh, joġob oġobhom il-ktieb, huwa il-kreatura tal-bir ta' Simon Bartolo, Simon Mana, hello Simon. U it-tieni raġuni għaliex ħana u bil-kbir għax Simon illum ħajġi intervistat minn minn xi ħadd speċjali u partikolari ħafna, eh, mill-awtriċi Lorraine Vella, ta' fuqha żgur kollha kemm intom, li eh, kont ngħid uħud imma ħafna minnkom eh, żgur tiftakru li flimkien ma' Simon, Simon Lorraine kienu kitbu it-triloġija tal-Fiddin, Sqaq l-Infern, Witwirdin, Ġnien ta' Dmuħ. Allora interessanti l-lum ma nisimgħu lil Lorraine tintervista lil Simon dwar il-kreatura tal-bir. Mela, li jina reddint bizzejiet, senħalli fidejkom eh, Loren u Simon, fidejkom. Grazzi, Chris. Um, grazzi ħafna tal-li stidintni biex nintervista l-Simon. Hello, Chris. Hello, Simon. U uh, nsellem il-kull minn uh, tisegwi din l-intervista. Um, Simon, Milni ħafna li spiċċajt naqra il-kreatura tal-bil u vera vera ħad gost naqraħ u xi ħaġa li impressjonatni hija eh, kemm kem fih irwejja, irwejja sbieħ u rwejja jintnu, kemm fih kuluri, ħafna ħafna kuluri vibranti, kemm fih tessuti u tentuf u kemm fih eh, riċetti u affarijiet da kollu is-sensi Xi ħaġa li waqt li qed naqra jiena vera bdejt inxomm minn tiegħem kollox, bdejt inħoss u hija xi ħaġa li oġbitni ħafna ħafna, forsi l-iktar ħaġa li impressjonatni waqt li qed naqra. X'fettillek?
Jiena sens inħobbhom ħafna fil meta nkun qed naqra ktieb jew eh, nara film jew anke fit-teatru nħu pjaċir li l-esperjenza ma tkunx biss viżwali, L-idea oriġinali kienet li kif taf inti mill-fiddien ukoll dejjem nkun nixtieq li jkollna xi tip ta' mostru differenti ħafna. Il-fiddin kien jidher normali ħafna ħlif għal difrejħ. Ma nagħtix spoilers għal min għadu maqromx. Però ġitni din l-idea li forsi il-biża ma tkunx biss minn affarijiet li naraw, minn kruha, imma il-kruha tista' toħroġ bis-sensi l-oħrajn ukoll. U xtaqt nibda l-ktieb bi kruha ta' riħa, mhm. so briħa kera. Mentri mbagħad hemm karattri oħrajn li għandhom pereżempju karattru waħda minnhom għandha riħa li tfakkarhom fil-miliet. Għas kemm għandha riħa sabiħa, riħa ta' msimer tal-qronfol u t-tħuk tal-kannella. ukoll il-mess, ġifiri apparti x-xam, it-toma, l-kejkijiet, affarijiet kollha li nħobb, anki il-kesħa u x-xita fuq il-ġilda, li inħoss li meta nikteb nieħu pjaċir iktar jien allura nimmaġina li anki l-qarrej li l-esperjenza tkun iktar totali ma tkunx biss x'qed naraw imma x'qed nisimgħu, x'qed inxommu, x'qed induqu, kollox. Eħendu najt, da kollu li qed inti vera joħroġ fil-fatt xi ħaġa li użajtu fil-pubblikazzjoni nifisa li hemm riċetti fuq wara, ġviri mhux biss hemm imsemmijin eh, kejkijiet u sopop, Imma hemm ukoll ir-riċetti għal min jixtieq jagħmilhom. U dawk eh, dawk qatt nipprovhom daw il-kejkijiet qabel ma. Saqsi kejk qabel jew wara. Iva, iva.
Le, le, jiena inħobb insajr imma ħelu kejkijiet ma tantx naf nagħmel. Allura dawk kelli nipprovhom. U ma ġawnix tajbin mal-ewwel, ġifieri minn ħaj jipprovhom u ma jiġux perfetti ma la taqtux qalbkom. Donnu waqaf, donnu ħel naqra il għal ftit sekondi It-tnejn li intom weħiltu huma l-aħħar li smajna meta għedtilna li li ippruvajthom verament ir-riċetti.
Ġifieri għal min provhom ma ġewx perfetti jew biħsibu jipprovhom ma jiġux perfetti mal-ewwel taqtawx qalbkom għax laqas li li ma ġew perfetti mal-ewwel. Jiena naħseb li naħseb li doqt xi darba s-soppa tal-qarabali bil-krema tal-kokos. Iva, dik inħobb nagħmilha fix-xitwa. Però s-soppa sewda ta' nerissa pruvajt nġib l-ingredjenti minn fejn ħanġibhom l-ingredjenti. Le dawk laqqas jien, jew titmur fil-kamra ta' nerissa u tisir il vazetti li għandha fuq l-iskafef, pero mux faċli għax hemm il-gwardjani għassa mal-kamra tagħha. Interessanti.
Issa daw riċetti jinstemaw kollha vera tajbin u interessanti, però xi ħaġa li impressjonatni kienet il-fatt illi biex niġġieldu l-kreatura mhux billi natfu imma billi nista' ngħidha din Billi mm. nħamġu. Ah, kif ehm, din il-ħossa jisa bil-maqlub tas-soltu? Bil-maqlub.
Well, aha, ta' naħseb li taf li nħob naqleb l-affarijiet. Ehm, ikunu, meta xi ħaġa, nemmen ħafna li meta xi ħaġa tkun drajta u tkun issir iżda kien sensittiv għas tinduna li tiġri, mentri meta tbiddilha jew taqliba terġa' ssir interessanti mill-ġdid il-ħaġa. Allura mingħajr ma nagħti ħafna żejjed għal min għadu ma qrax, hija kreatura li idejja għat-tidli kull ħmieġ. Allura hemmhekk il-kejkijiet u l-cupcakes jiġu utli ħafna biex niġġildula. Qed nitkellmu dwar il-kreatura u dwar il-ħleq u jien xi ħaġa li eh, issa qed ninduna sew mill-kitbiet kollha tiegħek eh, qed ninduna li tħobb ħafna l-ħlejaq ta' barra minn hawn il-kreaturi eh, fil-fiddien li vera ktibnihom flimkien imma Inħoss illi ħarġu ħafna iktar minnek milli minni bħala bħala ideat il il il-kreaturi l-immarkati pereżempju l-idea li għandek kreatura li hija nofsha bniedem u nofsha annimal, kreaturi tal-fantażija. U f'Deformity wkoll kien hemm kreaturi li huma maħluqin ġenetikament, U issa għandna fil-kreatura tal-bir li fil-fatt huwa l-ewwel volum mhux hekk ta' triloġija ta' triloġija li jisimha Ruxmata Kreatur ġi hija ovvja li ħajkun hemm ħafna kreaturi. Ġejjin iktar, ġejjin iktar iva. Ġejjin iktar. Ehm, indunajt illi ehm, semmejt kreaturi illi jiena diġà jisni kont smajt bihom, eh, kemm minnhom pereżempju

kontemporanja, ndaħħalhom fl-istorja, jiġifieri ma provajtx noħloq storja li tmur fil-passat jew storja tradizzjonali, imma qbad dawn il-kreaturi li forsi n-nannittana kienu jisemmuna tersqux li l-bir għax tal-biża, waħda mill-iktar affarijiet li kont nibża jien eh, kelli tija illi kienet tgħid li lek li li l-kuġin tiegħi dejjem staqna ninżlu fil-kantina qatt ma konna tħanna ġo li kien hemm kukkodrill hemmhekk. U l-iktar l-iktar post li kien jattirani dan it-tarra ċal-kantina x'qatt ma kontrajt kukkodrill. F'moħħi kukkodrill kien mostru. Eħe, l-idea ta' dak kollu li hu stramp u differenti u daqsxejn tal-biża' tat-tirani. u nieħu pjaċir nesperimenta li jew naqbad bħall-immarkati u l-fiddin li huwa mmarkatu stess l-idea ta' bniedem imma li jkollu xi ħaġa differenti li tagħmlu kreatura jew li naqbad il-kreaturi mill-folklor Malti pereżempju bħal bħall-imħalla u ntiha dik ix-xi ħaġa li tkun daqsxejn bħal bħal bnedmin f'dal-każ il-biża' li għandha mill-ħmieġ, mill-intiena, mit-tidlik, mit-trab.
U hemm
biża Sorry?
Undunajt li hemm kreatura wkoll li mhijiex ġeja mit-tradizzjoni Maltija, il-kezza l-kwatel li hija diġà diffiċli daqsxejn biex tippronunzja kif kif eh, Kif iddeċidejt? Eh, iva, eħe, eh, għax ehm, dik naħseb hija parti mill-istorja ta' Krista, ta' tzija Kristallina. Mhm. Li ma nixtieqx nikxef wisq eh, ehm, f'dan il-punt għax jista' jkun li ehm, hija xi ħaġa li ħad toħroġ iktar kif fil-fatt huwa tip ta' serpent kbir mit-tradizzjoni tal-Aztek. hmm. f'dal-każ. Ehm, imma fuq it-tija krista huwa tatwaġġ. Hija tpinġija li tmim minn fuq dilit ehm, ġisimha kollu tispiċċa fuq dilit għandu rasu għaw u dembu għaw. Imbagħad dak li jiġri bil-boċċa l-ħadra ma ngħidu xejn. Vera ħelwin il-tpinġijiet fil-ktib, fil-fatt eh, indunajt b'dan it-tatwaċ qabel ma bdejt naqra xem Eh, il-karattri kollha qegħdin mifruxin fuq il-naħa ta' ġewwa tal-qoxra, ehm, hemm twinġiet vera sbieħ, vera kuluriti. Eh, Nistan kanu rihom jien. Kanu ril il-Krista. U l-Krist. Ehm, kif ehm, naf li kien proċess interessanti ħafna flimkien ma' min pinġijom daw Ija da huwa jismu Jose Luis, huwa Spanjol, li jiena fil-fatt qatt ma ltqajt miegħu. Nikdbu ħafna lil xulxin bi Chris ukoll li ġifieri impartu l-idejat u ngħidlu x'kelli fras. Ovvjament għax huma jaqrax bil-Malti, ġifieri ma stajniex intuħ il-ktieb u ngħidu l waqraħ u pinġi. Allura kellu jkun hemm ħafna ehm, spjegazzjonijiet, traduzzjonijiet, tpinġijiet koroħ minn naħa tiegħi. Koroħ mhux fis-sens ta' krua ta' mostri, koroħ għax ma nafx impinġ. Ehm, imma mal-ewwel laqatni meta ġifieri rajt ix-xogħlijiet tiegħu meta Kristu rini x-xogħlijiet tiegħu qabel u qed vera nixtieq naħdem miegħu. Jogħġobni ħafna xi pinġi manwalment, mhux b'mod diġitali, u ovvjament dik ħolqod daqsxejn anki avventura u f'daw iż-żminijiet meta kien blok dawn ma setax imur il-posta biex jibatomna, ma se m'għandux scanner id-dar, so aħe dik kienet daqsxejn ta' avventura wkoll naħseb. Jiena Sorry, Chris. Skużawni d-defist.
Le, konselkom, u fil-fat eħe naħseb kien, eh, għax vuma vera ftit kif tafu l-illustraturi li eh, jaħdmu bl-idej l-lum il-ġurnata, ġviri ebda użu ta' kompjuter. Allora l-intertajna żmien kien propju fl-eqel tal-lockdown meta konna tnal u kollox u eh, kif għal sajmin anka sempliciment biex kif fizikament sejba tomna, normalment kien imur f'xi buro speċjalizzat li jiskenjom, ġifieri kienet avventura ġewwa. Ma setax jagħmilha għax kien imsakkar id-dar. Proset li rnexxilkom u jiena nħoss illi minkejja li l-lingwa eh, hija differenti, ma jaqrax bil-Malti, però nexxilkom tikkomunikaw tajjeb ħafna eh, evokattivi ħafna. Il-karattri rajthom jaqblu ħafna jiena bej eh, kif huma eh, impinġin u kif dejt nimmaġinhom jiena waqt li qed naqra, ġifieri ma Jiena fil-fatt kont kontent ħafna meta beda jibgħat il-karattri. Kien hemm affarijiet li pereżempju ma ftemniex eżatt, pereżempju ngħidlu Nerissa għandha dark circles around her eyes, li għalina tfisser ikollok il-lines Mentra li tfisser kalla ħafna circles żgħar madwar għajnejha. U ġifieri kien momenti minn dawn, imma ikunu ħelwin daw, daw l-affarijiet li jiso jiso l-karattru jimbena bil-kitba tiegħu tpinġija tiegħu. Allura Kien hemm xi ħaġa li pinġaw li affettwa lilek ġifieri li biddil xi ħaġa?
F'dal-ktib le, għax eh, kont lest lest meta bdejna ntuħ l-affarijiet. Però jista' jkun li ċertu idejat li bit-tpinġijiet tiegħu jista' jkun li affettwa li it-tieni u t-tielet ktieb. Interessanti ħafna. Eh, jiena ġbuni wkoll ismijiet tal-karattri. Mhm. Eh, kollha għandhom jisom ismijiet li nafuhom, però mezzanina. Eh,
mezzanina l-iktar jisem ta' daħ għalija, għax mezzanina jina ritta tkun tan nofs. Mentri fil-fat, sissa ma tanċi tan nofs, hija naħseb li zar waħda minn ħuta. Ura għadna ma nafux jekk ħadu ġżbal il-ġenituri sabaw mezzanina mbagħad waqfu jew jew hemm xi aħwa oħrajn li għadna ma ltqajniex magħhom. Imma ma rridx ngħid.
Skużani. Li mhu l-personaġġ favorit tiegħek minnhom minn din l-ewwel minn dal-ewwel volum? Naħseb li Noe. Noe. U kristallina fl-imkien jew Noe Noe. Ehm, mill-mod speċjali kif jinkiteb ismu, b'karattru li qasanna eh, fl-alfabet Malti. Ehm, ehm, għaddaqna oranġo għal mod kif jitkellem u jħobb il-pjanti u kif jilbes. Naħseb li għalija huwa l-iktar karattru u huwa mużiċist. Jiena dejjem xtaqt inkun mużiċist imma minix. Jiena kittieb minn flok. Ħadina fuqa u li affarijiet li dejjem nixtieq u dejjem nistgħu li ma rnexxinix nagħmlu. Għam il-karattri.
Inti, Lorenka, inti kellek karattru favorit minnhom?

Hmm, ma rridx ngħid iżejjed, imma naħseb Naħseb li fit-tieni ktieb ħajoħroġ sigrit kbir fuq naħseb jiena l-kittieb naf.
Tissemmi il-kodba li jmiss. Mela, diġa jisu għanna ħiel fl-axħar ta' da tal-tini volum li jismu eh, il-kreatura ta' taħt is-sodda. U l-aħħar wieħed ma niftakru. Il-kreatura tad-deb.
Tad-deb, eżatt. Diġà huma mfasslin, diġà huma miktubin mid-dera le kif kif qed. Mela, it-tieni ktieb ġifieri kważi lest. Mhm. bħala l-ewwel draft qed ngħidu, ma jmurx kulħadd jaħseb li ħajoħroġ għal-miliet. Bħala kitba t-tieni ktieb kważi lest u t-tielet ktieb infassal naf kif naf kif ħajspiċċa t-tielet ktieb ukoll. Li nista' ngħid dwar it-tieni ktieb Eh, ħanej ċaġa dwar l-ewwel faċċata biss. L-ewwel faċċata tat-tieni ktieb hija l-aħħar faċċata tal-ewwel ktieb. Ġifieri jkompli mm. eżatti il-mument fejn jispiċċaw ġifieri mhux tkun għaddit sena jew dak il-mument eżatt l-istorja tkompli minn hemm dak il-ħin stess. Mhm. U isniħat ħil li iktar tal-biża. U għall-istess età ta' arreja dan qed nimmaġina arreja ta' 19 snin u xek. Hmm, forsi jkunu kibru sena. le, le, għall-istess għall-istess età. Xorta fih l-umorizmu, ehm, l-istess familja, mhm. jizdidu xi żewġ karattri ġodda, imma huwa forsi ftit iktar mudlam. Ftit iktar mudlam.
Ehm, li kont sa ngħidlek u li fda fil-kreatura tal-bir eh, minħabba karattri minnhom naraw eh, użu ta' lingwa oħra parti l-Malti, il-Franċiż, li jienu ġbitni ħafna. X'kienet li waslitek għal deċiżjoni?
Eh, l-istess ħaġa l-idea li għedna fil-bidu tas-sensi. Mhm. Inħobb li meta noħloq kreaturi u f'dal kas karattrizijiet ikkunu ftit iktar tondi. Hmm. Tondi fis-sens bħalma jitonda kristax. Hija karattru. Però per eżempju Krista taf tagħmel ħafna kejkijiet tajbin, għandha l-kristalli, l-maġija tagħha issa dwar il-kristalli, għandha t-tatwaċ li interessanti, id-doq u koll, mużiċista u koll. Iġifiri li kollom ħafna affarijiet u din tal-lingwa jissa xi ħaġa għaddejja li ddejjaq lil il-fatt li huma jinsaw peress li l-om daw is-snin kollha jgħixu Franza flimkien ehm, hija u huwa Noe. Huma mdorrijin hemmhekk jitkellmu bil-Franċiż ara kultant hawnhekk toħorġilhom din toħorġilhom xi espressjoni u Narissa tirrabja ħafna. Narissa ila iktar minnhom tgħix barra tgħix l-Ingilterra u kultant taħrabilha xi waħda bl-Ingliż ukoll. Però hemm l-idea wkoll ta' Nadja t-tifla li tant tinteressa dil-lingwa li taqbad titgħallem eh, titkellem bil-Franċiż tal-limazzijieta u forsi wkoll ehm, fil-fond ta' qalbi biex inħajjar it-tfal jisiru jħobbu l-lingwi u jistudjaw iktar lingwi, jisiru jafu iktar lingwi. naqbel, naqbel perfettament miegħek. Għandi l-aħħar domanda. Naħseb li kieku Samuel jgħid li ma Simon inti ma tafx ħafna. Meta it-tifel ta' Loren meta ġili jgħidli biex naqralu xi storja u tini ktib Franċiż U naqralu jien għal aċċent tiegħi huwa dak li hu. U jħares lejja għax hu mrobbi f'pajjiż fejn kulħadd jitkellem bil-Franċiż. Imma Simon, inti ma tantx taf ħafna Franċiż.
Bdejt naqraħulu. Issa nibgħatlek. Spara li joġbu. Għandi l-aħħar domanda. Bejn il-kejk maqlub tal-ananas u l-kejk tal-qawsalla, Li mtażel li mu l-favorit tiegħek?
Tal-ananas. Dak għandi għandi memorja speċjali marbuta miegħu. Dak il-kejk eh, meta kont għadni tifel oħti eh, oħti Joyce u l-kuġina Doris kienu għamlu ġifri huma kienu kellhom forsi xi 15 u għatta u nofs ta' nar jagħmlu dal-kejk u jiena u l-kuġini l-oħrajn iż-żar eh, narawhom u fl-aħħar doqnieh. Allura għandi memorja ta' din il-ġurnata dan il-nofs ta' nar tal-kejk. Mentri l-kejk tal-qawsalla skoprejtu meta kont ta' milux ħafna.

Taf xħan għamil l-ewwel semmejna s-soppa s-sewda u l-ingredienti speċjali li qegħdin fil-kamra ta' Tsiana Rissa u li hemm il-gwardja u gwardjani speċjali. Ehm, jisimhom Sally u hemm oħrajn bħala. Allura ħanaqra ehm, il-kapitlu li jismu Sally u sħaba. ħalli mmorru naraw daqsxejn il-kamra ta' Zija Nerissa. Kienu diġa waslu fil-kurutur ta' fuq. Nadja ma qaditx taħsibha darbtej, fetħet il-bib tal-kamra ta' Zija Nerissa u daħlet. Minnu fih les ħasset xi ħaġa taqbeż fuq spallita u tħokk ma' widinta. Wersqet, iżda ma ċaqilqitx. Kienet Sally, il-brimbina ewlenija ta' Zia Nerissa. Din imxiet minn wara għonq Nadia biex marret għal fuq l-ispalla l-oħra. Nadia għamlet għamilha ġisimha xewk xewk, iżda ma żżardatx titħarrek minn kif kienet. Kellha idha l-leminija fuq ħalqha biex twaqqaf lilha nnifisha milli terġa' twerżaq. Fil-kamra instemgħu ħafna kliks. Hekk kif dawk il-ħafna saqajn tad-deheb tal-brimb bdew jaħbtu mal-art ma' kull pass. Imbagħad Nadja ħasset is-saqajn ta' Selin nigżula l-ġilda ta' għonqha. Meta dik il-kreatura ċkejkna dittiela bil-mod sakemm waslet fuq rasha. Dak il-ħin ukoll Nadia lemħet il-brimbini l-oħrajn kollha resqin lejha. Hija twerċet bil-biża'. Sally waqfet fuq moħħ it-tifla, hemm fejn kienet poġġiet iż-żewġ tiswab għat-Zija Nerissa ftit tal-minuti qabel. Sally waqfet hemm għal ftit mumenti u f'daqqa waħda qabżet mal-art u bdiet miexja lejn sħabha li kollha daru u reġgħu qabdu sejrin lura lejn il-platt il-kbir tar-ram li kien hemm fuq il-komodina. Klikit klikt, klikit klikt. Nadja ħadet ir-ruħ. Ħarset madwara. Kien hemm għatta xkafef b'ħafna u ħafna oġġetti fuqhom. Kif jista' jkun li kellha dawn l-affarijiet kollha t-sija? Minn fejn kienet ġabithom u x'kienet tagħmel bihom? Kien hemm affarijiet li tista' ssejħilhom normali bħal kotba, fliexken tal-ħġieġ żgħar, bħal tal-fwieħa u oħrajn kbar daqs tal-luminata, karti, inkwatri u statwetti żgħar daqs pasturi tal-milied. Għalkemm l-ammont kbir tagħhom ma kienx normali, imma mbagħad kien hemm ukoll oġġetti li ma tistenniex li tara ġo kamra tas-sodda, pereżempju kazzola mimlija żrar Vażetti mimlijin b'likwidi ta' kull lewn immaġinabbli, platti mimlijin b'ħafna skorfini u viti u boltijiet u msiemer, u fuq kollox, tgħidx kemm kien hemm rix ukoll. Ħaġa li ma tantx kien hemm fil-kamra kien dawl. Allura Nadia ppruvat tixgħel is-swiċċ, iżda Sally kienet pronta biex bi ftit klikkjaturi mħaffin waslet eżatti ħdejn id Nadia u reġgħet tfiet is-swiċċ Mid-dehra il-brimbini ma ridux dawl qawwi f'kamrithom, fil-kamra taz-zija insomma. Ejja Tonin, qalet lil ħuha, dieħel jew se tibqa' hemm qisek li ċċassat? Antonin kien għadu fil-kurutur jikkontempla jidħolx jew le. Imma hemm il imma hemm il-brimb! Donna l-kelma brimb lanqas biss setgħet tiddurlu tant kemm kien qed jibża'. Hemm it-trinkets ta' Zjanerissa rajthom jaqbżu fuqek. Ħwejjajn ma x'għaġeb. Waħda biss qabżet fuqi u lanqas tant damet, qaltlu oħtu, li issa kienet qed tħossha kuraġġuża ħafna għax Sally kienet niżlet minn fuqha. Issa kollha f'posthom qegħdin fil-plattarram. Minbarra dik li hemm ħdejn idejk, laqlaq it-tifel. Dik Sally, qaltlu Nadia, daqslikieku hi u l-brimba kienu jieklu l-kirxa flimkien, ejja, idħol. Antonin daħal, ħa pass fil-kamra u meta ra li ma ġralu xejn, ħa nifs u teba' żewġ passi oħra. Iħares madwaru biex jara jilmaħx il-vażett taz-zoppa tas-soppa taz-zija. Kien f'dak il-mument li Sally qabżet minn ħdejn is-swiċċ għal fuq spalltu. Kif ħass hekk, it-tifel għajat għajta bla ma ried. X'ġara? staqsitu oħtu. Naħseb li naħseb li il-povru tifel ma felax jitkellem bit-terror li kellu fuq u dak il-ħin. Tiċċaqlax, qaltlu oħtu, imma imma imma xej, tinkwitax, dik issa tagħmel kif għamlet lili. Tmisslek moħħok u titlaq lem. Sadanittant il-brimba kienet qabdettilha ma' ras it-tifel, filwaqt li sħabha, it-trinkets l-oħrajn, kienu qed ifaqqgħu saqajhom debgħin mal-art. Sally waslet fuq moħħ it-tifel u waqfet hemm għal mument. Mument li ma kienx twil iżda li Msejken Antonin rah eternità. Oħtu ma tantx kienet qed tagħti kasu għax bdiet tittarrex l-ixkafef biex tipprova ssib dak il-vażett sabiħ bis-soppa l-misterjuża. Fl-aħħar lemħitu, marret tiġri lejn l-ixkaffa fejn ratu u xxabbtet biex tipprova tilħqu. Meta ma rnexxilhiex resqet siġġu u telgħet bil-wifqa fuqu. Sally issa għamlet xi ħaġa stramba, telgħet fuq ras Antonin u bdiet taqbeż kemm tiflaħ fuq xagħru. Kif ħass hekk, it-tifel beda jgħajjat qisu miġnun. Il-brimbini l-oħrajn irħu l fuqu. Bil-fixla huwa waqa' mal-art, iwerżaq u jgħajjat u jipprova jgerreġ dawk il-ħlejjaq strambi minn fuqu. Qbadtu, għajtet Natja hekk kif ħatfet il-vażett imdaqqas f'idejha. Niżlet tiġri minn fuq is-siġġu u ġriet lejn ħuha. Ejja, ejja, qum minn hemm, hi, tlaqna 'l barra, tlaqna! Antonin irnexxielu jitkaxkar sal-bieb u ħareġ fil-kurutur ma' oħtu. Dak il-ħin il-brimbini kollha niżlu minn fuqu minn barra waħda li tatu t-tningiża tal-aħħar qabel telqet. U telqu lura fil-platt tar-ram u fuq il-komodina. Imbagħad ġra, ġrat ħaġa tal-għaġeb, il-bieb tal-kamra nstabat warajhom, waħdu. Fil-fatt l-idea ta' dan il-ktieb bdiet oriġinarjament minn ħolma li kelli eh, fejn kien hemm platt tar-ram kbir eh, b'ħafna affarijiet ġojjelli eh, fil-ħolma dal-platt kien jisseħ il-platt tas-Saħħara u daw il-ġojjelli bdew jieħdu l-ħajja u joħorġu mill-platt u kienu ġojjelli forma ta' insetti jew forma ta' brimb. Kif huma fil-fatt il-brimb tal-ktieb mhumiex brimb organiku huma huma ġojjelli, ma nafx jidru xek. Mhm. Vera. Brooches.
Vera, vera zbieħ, eh? nishtiq kolli waħda minnhom fuq imma li tibqa' ġojjel, li tibqa'
Daw jibqgħu ġojjel, li fil-fatt inigżu ma tal-metal jibqgħu mm. imma imma eħe. Grazzi.
Proset sajmi qabel xejn tal-qari. Grazzi Chris.
Iva, kemm rajtu kemm il-darba xorta qatt nisma' hekk eh, mill-ġdid reġa' daħħalni. Issa ovvjament eh, kif qed inti nistennew it-tieni ktieb u ħafna ħafna qarrejja diġà li jistennew. No pressure. Inti l-ewwel wieħed li ħataqrah ovvjament. Yes.
Eh, Nishtiq nirringrazzja ħafna ħafna ħafna lil Loren, grazzi Loren tal Grazzi ħafna l-istedina u intervistajt tkellimt ma' Simon. Grazzi ovvjament lil Simon u proset, biċċa xogħol vera dal-ktieb jibqa' jissorprendina wkoll. Grazzi lilek u lil Merlin anzi. Xej, grazzi. U eh, biex nagħlaq nfakkar illi ehm, dal-ktieb il-kreatura tal-biret, taraw warajja, issibuh minn ħmejja tal-kodba kollha naturalment, eh, issibuh ukoll intom minn forsi għad fadallu llum l-aħħar ġurnata biex tużaw il-vouchers li xi ħut minnkom ingħatajtu mill-iskejjel tagħkom. Tistgħu tużawhom anke fuq is-sit tagħna merlinpublishers.com, fittxu l-kreatura tal-bil u b'mod speċjali għalikom jekk tixtiequ l-ktieb, il-kopja tagħkom iffirmata mill-awtur minn Simon, kemm intom u tixtru l-ktieb mis-sit kemm tniżżlu fil-kaxxa tal-kummenti li tixtiequ kopja ffirmata u nibgħatulkom kopja ffirmata minn Simon. Grazzi ħafna mill-ġdid lil kulħadd u saħħiet. Grazzi, grazzi lilkom.